Erbyn canol y ddeuddegfed ganrif, roedd tywysogion Cymru yn dal i frwydro yn erbyn hen elyn, y Normaniaid. Am ddeugian mlynedd, roedd Gruffudd ap Cynan wedi eu cadw nhw draw o'r gogledd ac wedi llwyddo i gadw'r heddwch. Erbyn i Gruffudd gyrraedd diwedd ei oes, roedd ei fab, Owain Gwynedd, yn barod i geisio ehangu'w deyrnas ar draul y Normaniaid. Flwyddyn cyn marwolaeth Gruffudd, yn 1136, Lladdwyd Arglwydd Normanaidd Ceredigion, Richard FitzGilbert de Clare, mewn coedwig ger y Fenni, gan griw o Gymry. Roedd marwolaeth Norman mor rymus â de Clare yn drobwynt yn hanes Cymru'r ddeuddegfed ganrif, ac yn sbardun i yrfa Owain Gwynedd. Roedd lladd Richard de Clare yn sbardun i Owain Gwynedd a'i frawd Cadwaladr, meibion Gruffydd ap Cynan. i ymosod ar Geredigion i geisio cipio'r ardal gan y Normaniaid. Yn ystod yr ugain mlynedd nesa, llwyddodd Owain Gwynedd i dorri crib y Normaniaid yng Nghymru. O ganlyniad uniongyrchol i hynny, tyfodd grym y tywysogion Cymreig yn sylweddol. Yr ymosodiad ar Geredigion oedd ymgyrch gyntaf y ddau frawd ac roedd lladd Richard de Clare yn ddigwyddiad allweddol gan fod ei deulu mor rymus yn ne Cymru.
Owen Gwynedd oedd yw'r mwyaf o reolwyr Gwynedd. Mae'n debyg mai fe oedd y prif reolwr yng Ngwynedd o tua 1130 hyd i farw 1170. Nawr, 'na chi gyfnod o ddeugain mlynedd. Pan dyfodd Gwynedd mewn grym ac mewn trefn gwleidyddol i fod yn gwbl amlwg y mwyaf pwerus o'r tywysogaethau Cymreig.
Cafodd Owain Gwynedd ei eni yn 1019 ac yn ystod ei oes daeth yn dad i dros ugain o blant. Yn ôl y chwedl, un ohonyn nhw, Madog, ddarganfyddodd gyfandir America. Mae teyrnasiad Owain yn nodedig am ei frwydra yn erbyn y Normaniaid. Roedden nhw wedi hen ymsefydlu yn Lloegr ers y goncwest yn 1066, a'r brenin bellach oedd Hari'r Cyntaf. Yn ystod ymgyrch agoriadol Owain Gwynedd yn erbyn y Normaniaid, cafodd nifer o'u cestyll eu llosgi, yn eu plith, Aberystwyth a Chaerwedros. Cyn i'r Cymry drechu'r Normaniaid mewn brwydr ffyrnig yng Nghrug Mawr ger Aberteifi. Yng ngeiriau Brut y Tywysogion, aeth Owain a Cadwaladr yn ôl i Wynedd, yn hyfryd lawen, wedi cael buddugoliaeth anrhydeddus. Buddugoliaeth a arweiniodd yn ei thro at lwyddiant mawr i Owain Gwynedd. Profiad anghyfarwydd i'r Normaniaid oedd cael eu herio fel hyn, a roedd y rhyfeloedd cynnar yma yng ngyrfa Owain Gwynedd yn ergyd drom i'w grym yng Nghymru. O bosib, yr ergyd fwya' i'w hawdurdod trwy Brydain gyfa ers iddyn nhw gyrraedd Hastings yn mil dim chwe chwech. Roedd y brwydro yma'n sbardun i adfer grym y tywysogion. Sbardunwyd Owain Gwynedd hefyd gan y newid ar yr orsedd yn Lloegr. Pan fu farw Hari'r Cyntaf, daeth ei nai, Steffan, yn frenin. Roedd 'na wahaniaeth mawr ym mholisïau'r ddau. Aeth Hari i gryn drafferth i gadw rheolaeth ar Gymru. drwy roi swyddi i'w gefnogwyr a'i berthnasau, a thrwy ddisgyblu a chreu rhaniadau ymhlith y tywysogion Cymreig.
Roedd Harri'r cyntaf yn benderfynol y byddai i'r Arglwydde a Tywysogion Cymreig gydnabod ei uwch arglwyddiaeth. Dyna ei brif nod, ac drwy ystod ei dynasiad, fe sicrhaodd hynny. ac mae hyn i'w weld mewn nifer o ffyrdd, drwy iddo apwyntio ei olynwyr, pobl oedd yn perthyn i'w deulu ei hun er enghraifft, fel arlwyddi yn y Maers, sefydlu esgob Normanaidd yn Nhyddewi, Esgob Bernard, a sefydlu Canolfan y Frenhinol yng Nghaerfyrddin. A dyma ddechrau hanes Caerfyrddin fel pencadlys llywodraeth y Norman a'r Sais yn ne Cymru.
Eto i gyd, roedd llawer iawn o fân arglwyddi Cymru yn berffaith fodlon cyd-fyw hefo Harri.
Ar y cyfan, roedden nhw'n barod i dderbyn ei uwch arglwyddiaeth. Ac ar y llaw arall, gyfellen bod nhw'n gwneud hynny, roedd Harri Cyntaf yn ddigon parod i'w gydnabod ei sefyllfa nhw. uh, tu fewn i tiroedd eu hunain. Belled na ddim bygythiad yn dod o Gymru.
Pan ddaeth nai Harri'r cynta, Steffan i'r orsedd, roedd ganddo un broblem deuluol ddifrifol, sef Matilda, merch y brenin. Am ei fod yn gorfod canolbwyntio ar geisio amddiffyn ei orsedd rhag yr ymarodras Matilda, a oedd yn credu mai hi ddylai fod wedi olynu ei thad, wnaeth Steffan ddim ceisio ymyrryd rhyw lawer yng Nghymru, a dyma ddechrau cyfnod o lacio grym coron Lloegr ar Gymru. Roedd tôn newydd o dywysogion Cymreig wedi dod i'r amlwg erbyn diwedd oes Harri'r Cyntaf, yn arbennig Owain, mab Gruffydd ap Cynan, o Wynedd. Ond er fod Owain wedi cael ei ddewis i olynu ei dad, doedd ei frawd iau, Cadwaladr, ddim yn fodlon. Ac roedd ei uchelgais o'n fygythiad gwirioneddol i Owain. Roedd statws Cadwaladr yn cael ei adlewyrchu yn y tiroedd helaeth oedd o'n berchen arnyn nhw, hanner Ceredigion, Meirionnydd ac Ynys Môn. Ond oherwydd ei fod o eisiau rhagor o dir, a'i fryd efallai ar gael gwarad ar ei frawd, ni gafodd Cadwaladr ei alltudio o'i holl diroedd gan feibion Owain Gwynedd, Hywel a Chynan. Fe ffodd Cadwaladr yr i Loegr a chael lloches gan y brenin. Mae'r hanes yma'n dangos sut y gallai teulu tywysog fod yn gymaint os nad mwy o broblem iddo fe nag unrhyw elyn o'r tu fas, tywysog arall neu frenin Lloegr. Roedd trio cadw'r ddisgwyl yn wastad rhwng gwahanol aelodau o'r teulu yn anodd iawn.
O ganlyniad i broblemau teuluol fel hyn, roedd Owain yn ymwybodol iawn bod statws tywysog Cymreig yn yr Oesoedd Canol yn un ansefydlog. Roedd o felly'n gwbl barod i sathru ar unrhyw fygythiad teuluol allai danseilio ei safle. Fe ddallodd a sbaddodd ei nau cyn-efa, cyn i hwnnw gael cyfle i ddod yn ormod o fygythiad. Doedd darpar dywysog heb na llygaid na cheillian fawr o fygythiad i neb. Mae unrhyw un sy'n darllen hanes Cymru yn yr Oesoedd Canol, yn enwedig yn y cyfnod Normanaidd, yn dod yn ymwybodol iawn ei fod o'n gyfnod gwaedlyd iawn. Mi o' 'na lot o sbaddu a dallu yn mynd ymlaen, a ma' 'na reswm tu ôl i hyn. Doedd gan rywun oedd yn anabl ddim hawl i fod yn frenin, doedd o ddim yn cael etifeddu tir. Ac felly, be oedd y tywysogion yn ei wneud oedd gwneud yn siŵr bod eu brodyr nhw'n anabl, ac mi oedden nhw'n mynd o gwmpas yn eu dallu nhw. Rwan, fysa brawd dall ddim yn cael etifeddu teyrnas. Ond, yn ôl cyfraith Hywel, mi fysa plant y brawd dall yna yn medru etifeddu'r deyrnas. Felly, mi oedd angen cymryd cam pellach, a be oedd y tywysogion yn wneud oedd sbaddu i brodyr, yn ogystal â'i dallu nhw.

Mae'r artist Ifor Davies yn portreadu pob un o dywysogion y gyfres.
Owain Gwynedd yw hwn, ac um, of course oedd yn ymwneud yn erbyn y Normaniaid, ac um, wy am greu rhyw fath o linell sydd fel cysgodyn, fel cysgod y ffigur, cysgod y tywysog sy'n sefyll myna. Mae'r amcan hyn o Owain Gwynedd i fi a rhywbeth, rhywbeth mwy o frith gof am rwyn, rwyn sydd yn symud o amgylch, yn um, chwibio faner yn yr awyr fel hyn gyda ddraig arno. A mae hwn yn un linell myna, a wedyn llinell arall lawr myna, a llinell, trydydd llinell fan hyn, rhywbeth fel Z.
Yn y cyfamser, roedd Owain yn ceisio ymestyn ffiniau ei deyrnas i'r dwyrain. i gyfeiriad Caer a Phowys. Ym Mhowys, roedd rhaid iddo frwydro yn erbyn ei frawd yng nghyfraith, Madog ap Meredydd. Cipiodd Owain gwmwd iâl, sef yr ardal rhwng Rhuthun a Wrecsam, ac adeiladodd Gastell Toman y Rhodwydd yn Llandegla i amddiffyn ei diroedd newydd.
Mae olion Toman y Rhodwydd ymhlith y gorau o gestyll Montebelli yng Ngogledd Cymru. Gafodd ei adeiladu gên Owain Gwynedd, a bu losgwyd rhyw wyth mlynedd yn ddiweddarach gên Iorwerth Goch. Ond mae'r elfen bridd wedi adeiladu mor dda, fedrith y Brenin John mynd yn ôl ryw 50 mlynedd yn ddiweddarach a ail-ddefnyddio hi. I archeolegwyr, mae hwn yn rhoi cyfle gwych i ni syllu safle fel hyn a gweld A ydy'r stori hanesyddol yn mynd efo'r stori archeolegol gawn ni o'r pridd? Mae'n sefyll uwchben Gogledd Dwyrain Clwyd. Mae Owain yn trio ymestyn ei hun allan bron at gaer, a hwn ydy y safle gorau sgeno fo, lle mae'n gallu gweld pobl yn mynd a dod yn y dyffryn. wrth ymyl Caer. Dyna pam ydi adeiladu hwn yn fanna. Yn anffodus, mae tywysogion Powys yn meddwl bod hyn um, um, dim y peth iawn iddo fo i wneud, a maen nhw'n gweithio fan ôl gan llosgi'r lle.
Roedd cynnen barhaus rhwng Gwynedd a Phowys yn ystod y cyfnod yma, ac roedd Madog ab Meredydd, brawd yng nghyfraith Owain, a thywysog olaf Powys Unedig, yn awyddus i gael cefnogaeth Brenin Lloegr i warchod ei deyrnas rhag uchelgais Owain. Ond llwyddodd Owain i drechu ei frawd yng nghyfraith, mewn brwydr ffyrnig, yn ardal Cwnsyllt. ger y Fflint. Roedd Madog wedi profi'n arweinydd anodd iawn i'w orchfygu, a dim ond pan oedd o yn ei fedd y penderfynodd Owain ymosod ar Bowys i geisio cipio gweddill y deyrnas honno hefyd. Pan roedd Steffan yn teyrnasu, roedd ei wendid fel brenin wedi gwneud ti'n llawer haws i Owain ehangu ei diroedd. Ond dath tro ar fyd pan ddath Harri'r ail i'r orsedd. Yn frenin llawer mwy nerthol na Steffan, roedd o'n benderfynol o adfer hawliau coron Lloegr. Nid brenin Lloegr yn unig oedd Harri. Cyn iddo gyrraedd yr orsedd honno, Roedd o'n berchen ar diroedd eang ar y cyfandir, yn cynnwys ardaloedd Anjou ac Aquitaine yn Ffrainc. Felly, pan ddaeth Hari'r Ail yn frenin Lloegr yn 1154, roedd ei awdurdod yn ymestyn o frynu ar Cheviot ar y ffin â'r Alban, hyd at fynyddoedd y Pyraneau. Roedd yn arglwydd ar tua hanner Ffrainc yn ogystal â Lloegr. O'i chymharu â thiroedd Hari, digon pitw oedd ymerodraeth Owain Gwynedd, yn ymestyn o Afon Dyfrdwy i Afon Dyfi. Eto, doedd brenin ifanc newydd Lloegr ddim yn ystyried Owain fel tywysog dibwys y gellid ei anwybyddu. Roedd Harri'n benderfynol o adfer hawliau Coron Lloegr, nid yn unig yn Lloegr ond hefyd yng Nghymru, ac yn barod i arwain ymgyrchoedd milwrol mawr yn erbyn y Cymry er mwyn cyrraedd ei nod. Wrth iddo hel byddin at ei gilydd, trodd Harri am gymorth at nifer o arglwyddi Cymreig oedd yn elynion i Owain Gwynedd, yn arbennig ei frawd, oedd bellach yn alltud, Cadwaladr, ac at Madog ap Meredydd o Bowys, a'i frawd ynta, Iorweth Goch.
Nawr, mae'n anduedd i feddwl bod yr Teulu Brenhinol neu Teulu Llywodraethol Powys rywsut yn fradwy ar yr achos cenedlaethol. Maen nhw'n ochri yn aml gyda Brenin Lloegr yn erbyn a rheolwr Gwynedd. Nawr, fi'n credu bod gweld y pethau yn y termau yna yn dyma bach yn anacronistig. Wrth gwrs, y gwendid Powys oedd bod e'n llawer iawn mwy arholladwy lle Brenin Lloegr neu Barwn o'r Mers arwen byddin mewn i ganoldir Powys, Roedd 'na gryfder naturiol 'da Gwynedd o ddim gyda Powys, ac wi'n credu mai hwnna oedd wrth wraidd yr elfen 'ma ym Mhowys i ochri gyda Lloegr.
Mae Madog ap Meredydd, un o arweinwyr amlycaf Powys yn ystod y cyfnod yma, wedi ei gladdu yn eglwys hynafol Meifod. Mae'r garreg fedd yma yn dyddio o tua'r unfed ganrif ar ddeg, ac mae'r addurniadau Celtaidd a Sgandinafaidd sydd arni yn cynrychioli pechod yn cael eu goncro. Roedd Madog ap Meredydd yn ddyn uchel iawn ei barch, mae e'n troi lan yn rhai o storis y Mabinogi, mae 'na feirdd yn ei ganmol e am ei haelioni a'i ddewrder ac yn y blaen. Felly mae dweud bod e, well 'da ge ar bryd ei gilydd, a'i olynwyr hyd yn oed yn fwy felly, i i gael help Lloegr yn erbyn Gwynedd, ddim yn ei gwneud nhw yn fradwyr yr achos genedlaethol, oedd e jyst yn meddwl bod nhw moyn cadw Powys fel oedd e, ac os ydych chi'n dod o Bowys, mae hwnna'n safbwynt gwbl resymol.
Hefo cymorth tywysogion Powys, mi ymosododd Harri ar Wynedd o ddau gyfeiriad. Yn gyntaf, symudodd byddin y brenin i ardal Sir y Fflint, ond cafodd y Saeson eu trechu mewn brwydr efo dau o feibion Owain, Dafydd a Cynan, yng nghoedwig Cwnsyll, Coleshill, ger y Fflint, a dioddef colledion mawr. Llwyddodd Harri i ddianc fodd bynnag a symud ymlaen i Ruddlan, a bu brwydr arall hefo byddin Owain yn yr ardal honno. Mi roedd hon yn strategaeth ddewr gan Owain, amddiffyn ei diroedd newydd yma yng ngogledd-ddwyrain Cymru, yn hytrach na chilio'n ôl i Eryri a defnyddio lloches y mynyddoedd. Ond mi ymosododd Harri eilwaith, y tro yma ar Ynys Môn.
Doedd yr ymgyrch forwrol 'ma ddim yn llwyddiant, serch hynny, gweud y gwir, trychineb oedd hi, fe laddwyd llawer o'r morwyr, Yn ôl Gerallt Gymro yn ddiweddarach, y rheswm am y trychineb oedd y ffaith bod rhai o'r milwyr 'ma wedi halogi eglwysi y môn a fod y saint yn dial arnyn nhw.
Eto, arwyddfa methiant yr ymgyrch forwrol, a methiant y brenin i drechu Owain yn llwyr mewn brwydr. Harri enillodd y rhyfel. Bu'n rhaid i'r tywysog blygu ger bron y brenin. ildio tiroedd yng ngogledd ddwyrain Cymru a rhoi tiroedd ei frawd Cadwaladr yn ôl iddo yng Ngwynedd. Roedd cyfnod yr ehangu ar ben, o leiaf am y tro, ond doedd Owain ddim wedi rhoi'r gorau i'w uchelgais o gryfhau ei linach trwy ddod yn feistr ar ogledd Cymru. I ddechrau, manteisiodd ar wendid Powys ar ôl marwolaeth Madog ap Meredydd. Dyna pryd y daeth dyddiau Powys unedig i ben. Dechreuodd Meibion Madog a'i neiaint ymladd ymysg ei gilydd am y tiroedd a'u rhannu. Mi gymerodd Owain fantais ar y sefyllfa'n syth a chipio rhannau o diroedd Madog. Serch hynny, doedd Owain ddim yn gallu anwybyddu grym Hari'r Ail yn Lloegr. Cafodd Owain, Rhys ap Gruffudd o Ddeheubarth, sef yr Arglwydd Rhys, a Malcolm y Pedwerydd, brenin yr Alban, orchymyn i fynd i blas y brenin yn Woodstock ger Rhydychen i dyngu llw o ffyddlondeb i Harry. Ond erbyn yr hydref, roedd Owain wedi dechrau cicio yn erbyn y tresi unwaith eto. Heriodd y brenin drwy gychwyn trafodaethau gyda lwyr seithfed, Brenin Ffrainc, prif elyn Harry'r Ail. Bwriad Owain oedd ffurfio cynghrair yn erbyn Brenin Lloegr. Roedd Louis, fel Owain, yn elyn i Harry'r ail, a felly roedd na rhyw fath o ddiddordeb cyffredin um, rhwng y ddau. A mae Owain yn ceisio cael cefnogaeth brenin Ffrainc yn erbyn Harry. Dyw hynny ddim yn arwen at ryw lawer yn ymarferol, ond mae'n dangos gweledigaeth Owain, dwi'n meddwl, y ffaith bod e'n gallu manteisio ar anghytfod gwleidyddol ehangach uh, yn y gobaith o leia o a sicrhau ei safle yng Nghymru. Mi ddaeth cyfle Owain i gadarnhau ei safle pan gododd gwrthryfel mawr yng Nghymru. Er mai nai Owain, Rhys ap Gruffudd, neu'r Arglwydd Rhys, oedd arweinydd y gwrthryfel, mae'n amlwg bod Owain hefyd wedi penderfynu herio awdurdod y brenin. Ymateb Harry oedd trefn yr ymgyrch filwrol fwyaf a welwyd erioed yn erbyn y Cymry. Dechreuodd Harry baratoi at ryfel ym mis Tachwedd 1164, ac erbyn yr haf y flwyddyn wedyn roedd wedi codi miloedd o bunnoedd i dalu am gannoedd o filwyr traed Llawer iawn ohonyn nhw o'r cyfandir. Llwyddodd i gael fflyd o longau o Iwerddon, er i rheini gyrraedd yn rhy hwyr i gymryd rhan yn yr ymgyrch, heb sôn am arfau a thunelli o ŷd a bwydydd eraill. Bwriad y brenin oedd dim llai na dinistrio Cymru gyfan. Roedd Owain yn disgwyl amdano yma yng Nghorwen, ac yn ei gefnogi ei frawd Cadwaladr, y ddau'n ffrindiau erbyn hyn. Roedd Tywysogion Powys a Deheubarth hefyd yng Nghorwen i gefnogi Owain. A mae'r gefnogaeth eang yma yn arwyddocaol. Mae'n dangos bod Owain bellach yn fwy na Thywysog Gwynedd, roedd o hefyd yn arweinydd cenedlaethol.
Ar un lefel, wrth gwrs, mae'n bosib gweld hanes Tywysogion Cymru yn y cyfnod yma fel un patrwm o ymryson, yr un yn erbyn y llall, ymdrech gan un i sefydlu ei arweinyddiaeth, ei uwch-arglwyddiaeth dros y Tywysogion Cymreig eraill. Ond, ar wyn a gyd y rhosir, mae'r arglwyddi Cymreig eraill yn barod i gefnogi un ohonynt os ydyn gweld bod gan hwnnw siawns fel arweinydd drostynt i gyd i ennill breintiau a tiroedd oddi wrth y Goron ac, wrth gwrs, oddi wrth y Meirs. Teithiodd y ddwy fyddin tuag at y Berwyn, un o Groesoswallt a'r llall o Gorwen. Torrodd byddin Harri'r ail lwybr drwy goedwigoedd yr ardal, llwybr sy'n cael ei adnabod hyd heddiw fel Ffordd Saeson. Cyn i luoedd Harri symud tua'r gogledd, roedd y brenin wedi llwyddo i ddal nifer o wistlon. Yn eu plith, dau o feibion Owain Gwynedd, Rhys a Cadwaladr. Ond roedd symud i ucheldir Llwm y Berwyn bron i ddwy fil o droedfeddi uwchlaw'r môr, hyd yn oed ym mis Awst, yn gam gwag. Roedd daearyddiaeth Cymru o blaid Cymru ei hunain. Roedd llawer o diroedd Cymru yn goedwigol, a llawer, wrth gwrs, yn uchel, yn, yn fynyddig, ac roedd hi'n dipyn o, o fenter arwain byddin i fewn i Gymru uh, yn y cyfnod yma, a, a dyna Mae esiampl dda i'w weld o'r um, uh, argyfwng Harrier Ail yn y Berwyn, wrth gwrs, pan ddath o'n go agos i, i, i golli.
Ymhen dim, roedd y fyddin wedi cael ei dal mewn storm anferth o wynt a glaw. Daeth y cyflenwad o fwyd i ben, felly doedd dim amdani ond rhoi'r gorau i'r ymgyrch a chilio i wastadeddau Lloegr. I Owain yr Cymru, roedd hon yn achubiaeth wyrth ffeithiol, roedd Duw wedi ateb ei gweddïau. Ond roedd y brenin yn gandryll, ac i dalu'r pwyth yn ôl, mi ddallodd o a sbaddu Rhys a Cadwaladr, Meibion Owain, a nifer o wistlon eraill hefyd. Ac mae'n debyg mai Harry'n bersonol a wnaeth hynny. Ychydig fisoedd ar ôl colli'r frwydr ar y Berwyn, aeth Harry i Ffrainc. Yno arhosodd o am y pedair mlynedd nesaf. Er gwaetha'r holl baratoi a gwario, Methiant fe'i ymdrechion i goncro Owain, ac o ganlyniad, wnaeth Harri ddim mentro ar yr un ymgyrch arall yn erbyn y Cymry. Mae'n hawdd i ni gredu fod Cymdeithas yr Oesoedd Canol yn un anwaraidd a chreulon. Ond roedd diwylliant yn bwysig bryd hynny, fel mae o heddiw. Ffynnodd y beirdd llys yn ystod y cyfnod yma. Ond mae'n bwysig cofio fod llenyddiaeth hefyd yn cael ei ddefnyddio fel arf gwleidyddol. Un o weithiau llenyddol mwyaf poblogaidd a dylanwadol y cyfnod oedd llyfr Lladin o'r enw Historia Regium Britanniae, Hanes Brenhinoedd Prydain. Roedd yr awdur, Sieffre o Fynwy, yn adrodd hanes arwrol cyn deidiau Brythonaidd y Cymry. Prif arwr y llyfr oedd y Brenin Arthur. Efallai nad cyd-ddigwyddiad yw'r ffaith i Sieffre leoli Llys Arthur yng Nghaer Lleon ar adeg pan oedd y dref Rufeinig honno newydd gael ei chipio gan y Cymry, disgynyddion y Brythoniaid.
Trwy gyfrwng Arthur, mae'n gallu crynhoi thema'r llyfr mewn gwirionedd. Mae Arthur ar y naill law yn dangos holl ogoniannau y Brytaniaid, ar y llaw arall mae'n gorfod wynebu hefyd Yn oes Arthur y collwyd y frwydr dyngedfennol yn erbyn y Saeson, fe laddwyd Arthur. Ond mae Arthur hefyd yn arwydd o ddychweliad y Cymry. Felly, mewn ffordd, mae Arthur yn symbol o holl gynnwys y llyfr i Sieffre o Fynwy, a dyna pam mae'r llyfr mor bwysig i'r Cymry.
Sieffre fu'n gyfrifol am droi Arthur yn arwr rhyngwladol. ac mae ei lyfr yn dangos sut y gallai'r concwerwyr Normanaidd yn oes Owain Gwynedd fachu ar draddodiadau'r Cymry a'u haddasu ar gyfer eu dibenion eu hunain.
Yr Anglo-Normaniaid, mae'n debyg, oedd y gynulleidfa oedd ein ysgrifeneri cyfer nhw, i raddau llai felly, fe allen ni alw yn Gambro-Normaniaid, felly, O bosibl, mae ysgrifennu llyfr fydden ni ddwy'n eu sylw a cyhoedd yma, a cyhoedd dylanwadol 'ma. Dyna oedd y bwriad, mae'n debyg.
Wrth gwrs, roedd y syniad bod y Cymry'n ddisgynyddion i'r Brythoniaid wedi bod yn rhan ganolog o'i diwylliant. Y Brythoniaid fu'n teyrnasu dros y rhan fwyaf o Ynys Prydain. Ac yn oes Owain Gwynedd, roedd pobl yn dal i gredu y byddai Arthur Brenin y Brythoniaid yn ail godi a thaflu'r goresgynwyr allan o'r wlad. Y bobl oedd yn cynnal yr eideoleg bwerus yma oedd y beirdd. Fe ganodd nifer ohonyn nhw i Owain Gwynedd, gan ei bortreadu'n olynydd teilwng i Arthur a'r hen frenhinoedd Brythonaidd a Chymreig.
Owain Gwynedd ydy'r cyntaf o dywysogion Gwynedd y cadwyd corff helaeth o farddoniaeth iddo fo. Fe luniwyd cerddi iddo fo gan Walchmai ap Meilir ac mae'n ddiddorol nodi fod tad Gwalchmai, sef Meilir, i fod o hefyd wedi canu i dad Owain, sef Gruffydd ap Cynan. Fe ganwyd iddo fo hefyd gan, wel, y mwyaf, mae'n debyg, o feirdd y Tywysogion, sef Cynddelw, Brydydd Mawr. Clodforaf ŵr haul gwych ei gyrch mewn brwydr, anturiwr sydd yn ymladdwr blaen mewn rhuthr, yn flaidd, sydd yn codi i'r frwydr.
Un peth sydd yn amlwg o ddarllen y cerddi yma, ochr yn ochr a'i gilydd, ydy mae'r argraff fawr yr oedd Owain wedi wneud ar ei gyfoedion oedd yr argraff fel Milwr. Dyna'r elfen lywodraethol yn y cerddi yma. Ac i raddau, mae Owain Gwynedd yn cael ei weld fel arwr yn union fel hen arweinwyr llwythau yr Hen Ogledd, hynny yw mae'r un elfen arwrol ac oedd yn bresennol yng nghanu'r chweched ganrif, mae hi'w gweld yn amlwg o hyd yn y canu i Owain Gwynedd.
Mae'r cyfnod yma'n cael ei ystyried bellach yn oes aur yn ein llenyddiaeth gynnar. Mae cerddi'r gogynfeirdd, sef y beirdd llys, yn adlewyrchu hyder y cyfnod wrth i dywysogion Cymru lwyddo yn erbyn y Normaniaid. Roedd y beirdd yn aelodau pwysig iawn o Ynysoedd y tywysogion yn y cyfnod hwn, nhw i raddau helaeth oedd yn gyfrifol am ledaenu clod a bri y tywysogion a cadarnhau y hawl i fod yn arweinwyr yn unig gwledydd. Da ni'n gallu gweld pa mor bwysig oedd nhw drwy'r math o anrhegion oedden nhw yn derbyn gyn y tywysogion. Um, mae Cynnel o er enghraifft yn, yn ffrostio fod wedi derbyn gwisgoedd porffor a coch oedd yn liwiau brenhinol yn y cyfnod lliwiad yn gosod gwisgydd ar wahân i um, Lliwiau arferol y pobl oeddwn i'n gwisgo.
Un peth sydd yn gamarweiniol wrth i ni edrych yn ôl heddiw ar y beirdd yma, am eu bod nhw'n canu cerddi mawl i noddwyr oedd yn talu am y cerddi yma. Mi rydan ni yn dueddol o eniaethu i barddoniaeth nhw a Gweniaith, hynny yw, dan ni'n dueddol o'u gweld nhw fel rhyw fath o lyfwyr tîn yr Oesoedd Canol, yn llefaru'r hyn yr oedd tywysog yn disgwyl iddyn nhw i lefaru. Ond mae'n dra phwysig ein bod ni'n cofio fod gan y beirdd yma rhyw fath o awdurdod oedd yn caniatáu iddyn nhw feirniadu'r tywysog hyd yn oed. Oedden nhw yn bobl pwysig a hefyd maen nhw'n llwyr ymwybodol o hynny ac yn pwysleisio hynny drwy'r amser. Mae Cynghelw yn aml iawn yn deud wrth Owain Gwynedd neu Madog ap Meredydd, wyt ti neu pe by fi a dwi neu pe by ti. Mae'n berthynas um, ddibynnol felly ar ei gilydd.
Boed i mi fod yn well fy myd o therwydd am ddiffynwr llu, boed i ti fod yn well dy fyd o'm herwydd innau.
Dyma'r adeg hefyd pryd y cafodd nifer o'r chwedlau a adwaenir heddiw fel y Mabinogi eu cofnodi gyntaf. Fe gawson nhw eu copïo'n ddiweddarach, yn y bedwerydd ganrif ar ddeg, yn Llyfr Gwyn Rhydderch a Llyfr Coch Hergest.
Pan dyn ni yn um, ystyried oes Owen Gwynedd, dyn ni yn meddwl am gyfnod oedd yn llywyrchus iawn o safbwynt um, barddoniaeth uh, a hefyd rhyddiaeth. Mae'n rhyddiaeth ganoloesol ni wedi ddiogelu mewn llawysgrifau chydig yn ddiweddarach a mae'r rhain yn cynnwys chwedlau'r Mabinogion, efallai yr yr chwedle mwya adnabyddus ynde yn yr oesoedd canol. Cyfieithiade hefyd, a hefyd barddoniaeth. Ond mae chwedle'r Mabinogion, er bod nhw'n ymddangos yn y llawysgrife yma, 1350, 1400, mae'n amlwg bod nhw'n perthyn i gyfnode llawer iawn hŷn. Mae'n debyg bod Pedair Cainc y Mabinogi, er enghraifft, wedi cael ei sgwennu am y tro cynta ddiwedd yr unfed ganrif ar ddeg. Mae yna rai cymeriadau hanesyddol yn rhain, Cwaswallon er enghraifft, yym, ond mae pobl fel Rhiannon a Bendigeidfran, mae'n debyg bod nhw'n tarddu o fytholeg Geltaidd. Felly mae'r un ar ddeg chwedl yn rhyw gymysgfa od yy o hanes, mytholeg rhai ohonyn nhw, a chwedle traddodiadol, chwedle neu elfenne O chwedle dych chi'n cael dros Ewrop i gyd.
Un o'r datblygiadau eraill oedd yn digwydd yn Ewrop yn ystod y cyfnod yma oedd twf trefi fel unedau cymdeithasol. Heddiw, pentref bychan, tawel, ger Trefynwy yn y Mers ydy Trelech. Ond yn ystod yr Oesoedd Canol, y safle yma oedd un o drefi mwyaf Cymru. Dechreuodd y datblygu yn ystod teyrnasiad Owain Gwynedd, ac mae archeolegwyr o Brifysgol Casnewydd wedi bod yn cloddio yma. Mae gwaith archeolegol wedi cael ei gynnal ar y safle ers blynyddoedd bellach. Maen nhw wedi dod i'r casgliad fod gwaith haearn wedi ei sefydlu yno, ac mae dyna pam fod y dre wedi tyfu i fod yn un o'r rhai mwyaf yng Nghymru.
Dyma'r allwedd y peth i gyd. Mae gwaith haearn yn dechrau pan mae Trelec yn dod mewn dwylo teulu. Y declare. Uh, roedd y declares yn, yn teulu bwysig o'r nodw uh, uh, cael uh, tir yn Morgannwg, mewn Lloegr, y Werddon, ac roedden nhw ar glwyddi uh, Morgannwg. Ac roedd hwn yn bwysig o'r nodw. Ac dwi'n meddwl roedd ni'n defnyddio Trelec i gwneud y gwaith aen i, uh, i cefnogi uh, y refel yn Morgannwg. Dyma sut mae pethau'n gweithio, dwi'n meddwl.
Yn y twll yn fan hyn, da ni'n brysur yn chwilio am un o'r ffyrdd oedd yn rhedeg i fewn ac allan o tref Trelech. Be da ni'n chwilio amdan ydy faint o weithiau mae'r ffordd wedi cael ei ail wneud a beth sydd fewn yn wyneb y ffordd. Be da ni wedi sylweddoli yn fan hyn ydy bod gennym ni gwaith haearn yn eitha agos a maen nhw wedi defnyddio'r slac y gwaith haearn i llenwi'r ffordd i fewn a'i wneud o'n galetach i cartiau pob dim cael ei ddefnyddio fo. Mae pobl wedi bod yn tyllu yn fan hyn ers rhyw deunaw mlynedd, a yn yr amser yna maen nhw wedi dod o hyd i tai sut oedd y, y tref wedi osod allan. Blwyddyn yma, maen nhw wedi bod yn gweithio ar a cwestiynau ymchwil penodol yn edrych ar bethau fel y ffordd i fewn ac allan o'r pentre, a mae'n adeilad penpella sy'n edrych fel falle fod o'n fragdy achos mae gennym fo ffynnon ger llaw.
Yma ni'n edrych am unrhyw beth oedd ar bwys y dŵr yma. Felly ni'n ffeindio pethau fel gwydr a pottery canol oesoedd, um, lot o graig. Ni'n meddwl bydd y creigiau yna yn ffurfio hanner cylch fan hyn. yn mynd o gwmpas fyna a mae pobl wedi dweud i ni bydd grisiau carreg yn mynd lan fyna ond ni heb gael sians i edrych eto.
Okay, one piece coming out. Oh, it's marked too. That's really nice. That's very nice indeed. A tra roedd Trelech yn tyfu, roedd Cymru yn dechrau dod dan ddylanwad diwylliannau newydd o gyfeiriad Ewrop. yn arbennig ym maes pensaernïaeth.
Da ni'n gwybod bod Griffith ap Cynan wedi adeiladu eglwysi yng Ngwynedd. Er enghraifft, ar Ynys Môn mae gennym ni mwy na ugain eglwysi o'r deuddegfed ganrif yn y dull Romanesque. Dyna chi eglwys danseiriol ym Mhenmon. Cafodd ei adeiladu yn oes Gruffydd ap Cynan mae'n debyg, ond cwblhawyd yn amser Owain Gwynedd, Trwy ychwanegu'r twr a thranseptau.
Roedd Owain Gwynedd yn ddigon parod i ehangu ei orwelion ac efelychu pensaernïaeth Romanesque y cyfandir. Drwy hynny, creodd ddiwylliant gweledol newydd yng Nghymru.
Romanesque ydy'r gair dyn ni'n defnyddio i ddisgrifio adeiladu yn nill y Rhufeiniaid. Mae mor syml yna mewn ffordd. Ond wrth gwrs, ni ddim yn defnyddio'r gair i ddisgrifio uh, gwaith clasurol, ond ail creu uh, y dill uh, y Rhufeinig yn ystod y 9fed, 10fed, 11fed ganrif ar ddeg. Nawr, prif nodwedd o'r arddull yma yw'r bwau uh, siap hanner cilch yma. Dyn ni'n gallu gweld un ohonyn nhw um, ar ochr dyheol uh, yr eglwys yma ym Mhenmon. Um, a fel arfer mae'r uh, bwau yma'n sefyll ar colofnau trwm, trwchus, crwn. Mae e'n dull um, urddasol, ond beth sydd yn od amdano fe i fi, wastad yn meddwl bod hyn yn rhyfedd yw, bod um, uh, ti'n gallu, gallu gweld yn fan hyn ar er enghraifft bod yna elfennau uh, o addurn wedi gosod ar uh, bwau a'r colofnau urddasol yma sydd yn fywiog iawn iawn iawn a bron yn anhrefnus weithiau. Mae'n fath o gyfuniad o elfennau.
Mae yr bwa addurnedig yn Aberffraw, hefyd yn y dull Romanesg, wedi cael ei adeiladu tua'r un amser. Mae'n pwysig i cofio bod Aberffraw yn y brif lys y Tywysogion Gwynedd ac hefyd fod brawd Owain Gwynedd o enw Idwal yn abad ym Mhenmon, a dyna i chi cysylltiad rhwng y brenhiniaeth a'r eglwys ym Mhenmon yn yr ddeuddegfed ganrif.

castell Romanesque, er enghraifft Eglwys Fechan Llanbabo. Mae'n eitha posib bod seiri maen Seisnig neu Ffrengig wedi bod yn gweithio yng Ngwynedd yn ystod Oes Owain. Unai hynny, neu bod eglwysi newydd wedi codi a'u haddurno gan Gymry oedd wedi dysgu eu crefft y tu draw i glawdd o Fa. Mae'r cysylltiad cyfandirol yn dangos bod na fwy hanes perthynas y Cymry a'r Eingl-Normaniaid yn oes Owain Gwynedd na gwrthdaro'n unig. Yn ogystal â ymladd yn ffyrnig yn erbyn y Goresgynwyr, roedd o'n fodlon benthyg yn ddiwylliannol ganddyn nhw hefyd. Ar ôl methiant trychinebus ymgyrchoedd Harri'r Ail ar Ynys Môn a'r Berwyn, doedd dim amheuaeth mae Owain Gwynedd oedd arweinydd mwyaf pwerus Cymru'r ddeuddegfed ganrif. Roedd ei statws yn rhyw fath o ragflas o'r grym fyddai gan ei ddisgynyddion Llywelyn Fawr a Llywelyn ein lliw olaf, ganrif yn ddiweddarach. Roedd Owain yn ymwybodol iawn o'i safle arbennig yn ystod ei flynyddoedd olaf. Fo ydy'r arweinydd Cymreig cyntaf y gwyddom amdano i ddefnyddio'r teitl Tywysog Cymru neu Dywysog Y Cymry. Mi welwn ni Owain yn defnyddio'r teitl yn gyson wrth lythyru hefo brenin Ffrainc, archesgob Caergaint a'r Pab. Ar yr olwg gyntaf, cam yn ôl oedd hyn. Pam rhoi'r gorau i'r teitl 'brenin', 'rex'? Yr ateb, mae'n debyg, yw bod 'brenin' yn deitl oedd wedi colli ei werth yng Nghymru, gan fod nifer o arweinwyr, rhai ohonyn nhw'n rheoli tiriogaethau digon bychin, yn defnyddio'r teitl.
Chi yn gweld yr enw Brenin yn diflannu o Gymru, a ma'r croniclwyr, ma' llunwyr y siarteri yn dewis teitl arall, sef Princeps, Tywysog, y Prif Arweinydd. Ond mae'n ddiddorol iawn er y bu 'na'n draddodiadol o leia' pedwar neu bump teyrnas yng Nghymru, dim ond mewn dou onyn nhw ma'r term Princeps yn cael ei arfer, yn bennaf oll yng Ngwynedd lle mae Owen Gwynedd yn defnyddio ambell waith y teitl Princeps Nordwallia, ambell waith y teitl Princeps y Walariwm, Tywysog Y Cymry, nid Tywysog Cymru, sy'n derm tiriogaethol ac felly'n fwy herfeiddiol, ond term sy'n golygu mai fe yw arweinydd y Cymry, y mae'r ffaith bod Gwynedd wedi cadw iddo hunan y teitl tywysog yn gosod allan Gwynedd fel ffordd gwbl eithriadol erbyn cyfnod Llywelyn Fawr ym mynychred drydydd ganrif ar ddeg, a dyna rhan o'r broses, wrth gwrs, o droi y tywysog Gwynedd yn dywysog Cymru. sef prif thema gwleidyddol Cymru yn y drydedd ganrif ar ddeg.
Wrth alw ei hun yn dywysog, mae'n bosib fod Owain wedi bwriadu herio'r egwyddor y dylai pob rheolwr Cymreig fod yn ffyddlon i frenin Lloegr, Owain, nid Harri'r Ail, oedd yn ben ar y Cymry bellach. Roedd penderfyniad Owain i fabwysiadu teitl newydd yn dangos pa mor barod oedd o i ddefnyddio dulliau creadigol i gryfhau safle. Gwelwyd yr un beiddgarwch yn ei ymdrech i ffurfio cynghrair efo brenin Ffrainc. Owain oedd y tywysog Cymreig cyntaf i droi tuag at y cyfandir am gymorth. Yn ei lythyrau at y brenin lwyr seithfed, roedd Owain wedi dweud mai ymyrraeth ddwyfol oedd wedi achub y Cymry rhag gormes Harri ar ôl methiannau'r brenin ym Môn ac ar y Berwyn. Serch hynny, roedd Owain yn dal i boeni fod Harri yn bwriadu arwain ymgyrch arall yn ei erbyn, ac felly erfyniodd ar Louis i ymosod ar Harri. Yn ystod y cyfnod yma, roedd Owain yn cael problemau mawr hefo'r pab ac hefo Thomas Becket, archesgob Caergaint. Felly ar ddiwedd un llythyr, gofynnodd Owain i Louis i ddadlau o'i blaid hefo'r ddau eglwyswr.
Roedd Owain wedi digio Becket, ac wedyn y pab, am ddau reswm. Yn gyntaf, roedd Owain yn gwrthod derbyn taw'r archesgob fel y benderfynu pwy fydde'r esgob newydd ym Mangor. Roedd yr esgob Meurig wedi marw tua 1062, a roedd Owain yn benderfynol o gael rhywun oedd yn dderbyniol iddo fe, yn olynydd iddo fe. Ond doedd hynny ddim yn cael ei dderbyn gan Beckett, oedd yn teimlo fel archesgob cael gaint ag awdurdod dros Gymru, ta fe ddyle gael y gair ola.
Ar yr un pryd, roedd Beckett a'r pab yn anfodlon iawn hefo priodas Owain a'i gyfneithau'r Cristin, oedd yn nith i'w fam.
Roedd y berthynas yna'n llawer rhy agos yn ôl cyfraith. yr eglwys. Ond beth bynnag, mae Beckett yn codi'r mater eto a dweud bod rhaid i Owain wahanu a Christine oherwydd bod y briodas yn groes i'r eglwys a mae'n derbyn cefnogaeth y pab yn hyn o beth. Y peth sy'n drawiadol yw bod Owain yn gwrthod.
Er fod Owain wedi cael plant gan nifer o wragedd eraill, roedd ei briodas yn bwysig iddo. Mae'n annhebyg bod Owain, yn wahanol i Beckett a'r Pab a'r Esgob Meirig gynt, wedi ystyried fod priodi ei gyfneither yn anghyfreithlon.
Mi oedd y Normaniaid yn llym iawn yn eu beirniadaeth o'r ffordd oedd y Cymry yn priodi, ar sail ei hyn oedd cyfraith y gwragedd yn cyfraith Hywel Dda. Mi oedd Gerallt Gymro yn un nath feirniadu'r Cymry am eu bod nhw'n priodi i cefndryd a'u cnitherod. A i sail o dros feirniadu oedd yng nghyfraith y Normaniaid sef cyfraith eglwysig doedd pobl ddim yn cael priodi perthynas agos, doedden nhw ddim hyd yn oed yn cael priodi perthynas bell ac felly wrth weld y Cymry yn priodi i cefndryd a'u cnitherod mi oedd hyn yn beth erchyll i Gerallt Gymro ac yn naturiol mi gath y Cymro, y Cymry i cyhuddo o losgach.
Gwrthododd Owain ysgaru Cristlyn, yn groes i ddymuniadau'r Pab ag Archesgob Caergaint. Oherwydd hynny, cafodd ei ysgymuno yn fuan cyn ei farwolaeth yn Nhachwedd 1170. Serch hynny, cafodd Owain ei gladdu'n anrhydeddus ger yr allor yn Eglwys Gadeiriol Bangor. Roedd clerigwyr Bangor yn ffyddlon i'w tywysog hyd y diwedd. Er fod Owain wedi torri rhai coesi newydd, rhyfelwr yn ceisio gwarchod buddiannau ei deulu a'i linach oedd o'n fwy na dim. Ac ar un ystyr, roedd o'n fethiant hyd yn oed yn hyn o beth. Methodd o sicrhau mae dim ond un olynydd fyddai'n cael ei gydnabod yn dywysog allai sicrhau undod Gwynedd.
Mae'n debyg taw dewis Owain fel ei olynydd oedd ei fab Hywel, Hywel ab Owain, sy'n enwog fel bardd hefyd. Roedd e'n fab i Wyddeles, nid i Christine, gwraig Owain, sy'n beth ddiddorol. Ond doedd meibion Christine, na Christine ei hunan, uh, ddim yn fodlon ar hyn. Ac fe gafodd Hywel i ladd mewn brwydr ym mhentraeth yn Ynys Môn yn fuan ar ôl i'w dad farw ar ddiwedd y flwyddyn 1170. Ac wrth gwrs, roedd na broblem bod na ddim ffordd sicr oedd yn cael ei derbyn gan bawb o benodi y lunydd o hyd yng Nghymru ar adeg hon, a felly roedd nifer o feibion tywysog yn gallu teimlo bod ganddyn nhw hawl i olynu y tad. Fe gafwyd gyfnod wedyn o ryw ddeng mlynedd ar hugen o ryfel cartre i bob pwrpas rhwng meibion a wedyn wirion a Owain wrth iddyn nhw ymladd am yr olyniaeth i Wynedd, a dim ond gydag esgyniad a Llywelyn ap Iorwerth, un o'r uh, wyrion, uh, y daeth y cyfnod helbulus yma i ben.
Llwyddodd Owain i osod seiliau cadarn i dywysogaeth Gwynedd. Byddai'n arwain yn y pen draw at oruchafiaeth Llywelyn Fawr a Llywelyn ein Llyw Olaf. Ond yn y tymor byr, gafodd yr undod a sefydlwyd ganddo fo a'i dad Gruffudd ap Cynan ei chwalu. Yn y cyfamser, dim ond un dywysogaeth unol a grymus oedd yn weddill yng Nghymru.